E yama Shari no. Hello, bonoche. Ey, Shari. Ta ken? Ta Julien. Ki mi ta bisa bu? Ki, Shari tende mi yo. Ki mi ta bisa bu? E, e mihon bu mariku ku bo ta ode kuné mihon bo le ku man e kos ei. Ta tur ora, ey Julian tende mi muchu bon, ta tur ora ku bo bai kanga bo ta sek e hombe. Ta kuantu Marie ku bo konosé anto Julian ta riba gai Marie ku bo ta Julian?

Cu bo ta bira e clamá mi cos aki? Shari que men. Tabaya ma back pa pista wax aki tabayendo Robin. Ang baya ma back pa bo dunam un second chance. Di ki bo ta papiando? Mi no sa mes pa cu ken mi ta papiando. Shari den canga bo ta bay seca mi ombu. Shari tende mi ami ta foy ta foy ta foy Hulanda ma bo ta tende mi stem di hende ombu bo ta bay seca un hende ombu den canga cu ta gusta ombu.

Anto ora bo bai saka rumina mi ombu no ta bin wak bosnan einan paso mi ombu mi sa no ta kue bosnan paso mi ombu ta mariketa. Ken ta bo ombu? E no wara no wara beso ma mi no sa di kiko bo ta papiando esei ta un. Ta parker ba ka bi parker outo pa bo papia na telefon ei shari. Ay dos wara beso mi no sabi di ki bo ta papiando serio. Sharita, Cuanto mi tin cu warda bo? Sharita, Cuanto mi tin cu warda bo? Shariba, Shariba, bel mi bek ma bisa bo ta pa mi hombo pa bo laga mi hombo na pas. Ta cuanto mari cu bo ta wak den canga, Shari? Mi no ke gusta, ami no ta gay cu gusta bisa nomber. Cuanto mari cu bo ta wak den canga, Shari? Shari, no mi a bisa bo un cos eerlijk, abo mucha yong mané bo no, bosnan ta bon den gaña, si bo no ta gaña Ragmir mes no, mihor bo cuminsa gañ'é, pasobra bo por tin tres hombu, bo ta gaña dje bon ey no. Kiko ke bo a bisa? Ke esaki bo ta planu?

Ma, ok, nan mi nan mi duna bo e informashonnan chikí chikí. Mi a haña bo number nos e ka lònchi, lònchi bisa mi no abo ta e muhé ku ku mi hòmber ta bai se ka dje tur ora den kanga. Bo ta bisa Raghmir bo ta bai kanga

Unda bo unda bo hombu ta? Na mi papia ku bo hombu. Bo sa paso pa pa mi regel e koki men pa mi ey na mi bo hombu na telefon pa mi regel e koki men tu mariku paso bo hombu ta hombu su pous.

Ey Rachmir, ke mi ta bisa bo, e muhe dibi ei ta wak mi hombu mas riku. Mi hombu no ta kue bo muhe ni nada, pero mas riku mi hombu ta, anto e ta gusta wak. Rachmir, bo ta ei? Ta pleita bo sa kuminsá pleita den oute ei. Ta pleita bo sa ta pleita den oute ei. Bo si bo sa ta pleita si bo sa ta pleita parker na ban di kaya paso shari no a nada no por pasé parker na ban di kaya bo sa papia kumi normal. Pa bo sa no laga nada pasa shari pa mi. Ey bo sa ey shari na mi shari bek na mi shari bek bo sa ta cansa mi style aki brother.

Bo Ami no ta gusta papia ku nòmber hinter, pero si bo ke mi por bisa bo bo nòmber si mi sa bo nòmber, Shari. Basti basti, no ta mucha chikitu mi ta, Shari. Sharlilein, Shari, Sharlilein. Ta bisa mi no ta bisa e nòmber ei pasobra promé ku mi por kabi bisa Sharlilein e telefòn lo a sera kaba, tur mi karchi a kaba. Ta nòmber masha largu mes bo tin.